ये गैस पूरा झड़ती भ गेली एकरा ठीक करब पड़ते अब भौजी सब सामान एक तर कला रख ले छी सोच गेली से ने देखिया कुछ नहीं है सब किन के लाबा पड़ते देखू तो यार आलू उलू के छिलका सब वही में रख देले छी अरे बा कथी भेला गैस के बिगड़ गेल है ई पुरनका वाला है नवका नहीं है अरे ई गैस बिगड़ गेलै हाँ एतबे दिन में

एक लीटर तेल तो ठीक हो ऐसे तेल बिना तरकारी बना देबे भौजी रह दियो जे तू सब कैला वो तब बजे छे के जेकरा जोरे पड़ी तेकरा ना तोरा सबके कथी खाली खाए छे भ गेले जाओ त नहीं बाजू घटली त नहीं कहू लाइव दिया लागी लेने आव जना ये बैंक रहे लेने आव कहाँ दुनी किहन भैया ई केते मो- मक्खी चूसी बाप रे बाप बाप।

कैमरा नहीं कैमरा नाम है कैमरा अरे कत से अली ई वाला मोबाइल ए, आ हमर घर वाला कथी विदेश में दोसरे छौरी मोगी ला कमाई है हमरा पठा देल के विदेश से ये का जो लेटा फोटो खींचता हमर ए तो आई ए नया मोबाइल में आ सब केना फोटो खींच लेबे ये एकटा बात कहू तऽ यहाँ सब स्टूडियो में जाइ छी तऽ कते रुपया लै है फोटो खिंचाई ये हे अहाँ के मोबाइल में हमर मुंह बड़ उज्जर लगे ता फोटो ओइके खींचू आधा पैसा दू हम द- खींच दै छी हम के जे उज्जर लगैत रहली हे देबै हम पातरो छी भ गेल ओइ मोबाइल में चाहे यहाँ सब हमर पड़ोसिया छिन तऽ एकटा फोटो खींच दै छी। लू। ये दाँत कैला देखबै छियै

दुतोरी के अहू की ना महाजन बड़ बड़ बात करे छी पैसा नहीं असगरे भैया चा आ, रुक जो रुक जो कथी कहलिया ना वो हमर हमरे पड़ोसी है यो महाजन तो पैसा देबे तब ना यो हमरा जे है से सामान तमान किने के है हाँ हाँ खाए पिए वाला सामान तेल कथी कहै छी तेल है किने के हमरा खा ना गंगा रुक ना आटा सब हाँ यौ नहीं है महाजन मान लू पाँच दिन सात दिन के सामान जे है से एक बेर से हम सब लबै छी आ खाइ छी थोड़ी ना एक महीना दू महीना के सामान हमरा सबके किने होते होते पैसा है छै भैया सुना ना अच्छा रुक रखू तऽ रखू तऽ महाजन हम कनिके देर में करै छी कह। अरे भैया गंगा के फोटो खींचो ना मोबाइल में अपना बहन के फॉर्म भरे के आठ क्लास के भाई बा फोटो खिंचाना मोबाइल में ई मोबाइल में कहीं फोटो खींचे देखै छी है कैमरा

अब हम कभी याद करबे कभी जब एग्जाम देब काल्हे से है तू रुक ना चल ना दोसर जगह देखी छी आब चल दोसर जगह देखी छिए ये दैया कनका कोई जब मोबाइल पकड़ा वाला रहते तो एकटा वीडियो बना लेते नाच के ये कोई नहीं छियै

नहीं तो हमारे घर में नहीं रहबै आईना वाला मोबाइल रे बड़ आईना वाला मोबाइल कथी के कहै छियै केहन होइ छै आईना वाला मोबाइल फोटो नहीं रहे घिंचाइत से वाला ए एकर मतलब वही लगी यहाँ सब रुसल छियै ब- बटन वाला मोबाइल चलाबे के हमरा औकाते नहीं आईना वाला मोबाइल हम कतऽ से किन- कीन के आनि दू अहाँ सबके हम कुछ नहीं जाने छी आइन देव तो आन दू ना तो अपन सब गहना गुड़िया बेच के किन लेबै भौजी अगर भैया नहीं किनिया तो बेच दो अपन गहना सब ओ हिरे बा

तो ठीक है यहाँ नहीं करो फालतू काम हाँ अपन गहना बेच कर किन ले कि तो गहना केना बेचबै ई गहना बेच के लोग मोबाइल लेते लोग जे जाना तो थूकत है खखार के यहाँ पर थुकबे करते ना थुका दियो हम नहीं रहबे हट ये हट अही रे बा थुकते तब फोन ले भाई के के गए अरे ये दोनों ननद भौजाई के कथी भगली मोबाइल के नशा के एकरा कह देल कि जे कहू तो खाए पे आपत है अब हम पच्चीस तीस हजार के मोबाइल है पचास हजार के मोबाइल हम कतऽ से किन सकबै सर के हम चल जाइ छी तऽ हमरा घर अभी एकरा सबके कान भरि देलकै या हँ ये बड़ चिकन छी हम अहाँ केना छी ये दूरे पर छी हम गाँव कतुक जाइ छी कहाँ मोबाइल लल तऽ हम छज बजाइ छी हम्म, ये एकटा बात कहू ये देखाय वाला फोन करू ने तऽ यहाँ मोबाइल किनने छियै देखाहे वाला फोन लागी नहि ए फोन राखि दै छियै ये नहि राखू ने चाहे होत तऽ राखि दियौ तबे जाइ छी हम गोबर पाथि लियौ गोरहन्नी अथी करही के

लू ये का दुनू नानद भौ जाए क्या ये टिकटॉक टिकटॉक केना बने है बनाओ ना रसीली भौजी के नहीं दिखबे फोन देखाई मैं नहीं ऊ मोबाइल ललकै यो त एकटा फोटो खींच देलकै ओते धमकी दका आप देखियो ना ओकरा से बढ़िया मोबाइल किन लेलिए आब ओकरा कते देखाई बैसे केते जम्बी छली ओइ दिन ये

कोनो धनकावा से मोबाइल कीन सकै है लेकिन हम कीन लेलिए मोबाइल देखै ना किन का ऊपर कका देखू या है बुझाइ नहीं है घर है नहीं है चलू ना सारी एहन कहीं आदमी भेला हाँ एक घंटा से छिए हम गेट खोल के बैठल आ ई ननद भौजाई कतऽ गाय बेचे कोनो न जानी है एहन कई आदमी भेलिए एक रति विचार नहीं करबे जे हम कत से अबै छी नहीं अबै छी घर में फेनु आदमी के जरूरी है कि ना है सारा ई हती तब उहे घर में न रहती कि हम ही नहीं घर में रहबे दुनिया जलती है जलती है जले दो ये वीडियो ऑन गया का वीडियो बनाओ ता भैया के ना ना लो ना ए कथी है ई सब ई सब कथी है क- केकर मोबाइल है? कथी अहाँ सब करै छियै नहीं कुछ हलू है वो वीडियो बनाओ भैया आओ आओ ना आओ जाओ ना आओ ना ये लू बनाओ हे टिकटॉक में धो देबै हे हम गाना बेच लेलिए अन्ना कमेंट रे बा रे ई त नया मोबाइल है लाओ ना हे रुक मोबाइल दो ना कतऽ से मोबाइल लेली तो लाओ ना एकटा वीडियो बनाबै छी मोबाइल कतऽ से लेलिया बियाह में हमें रही देने मंगलसूत्र दैली सोना दुकान वाला के और वही के बदला में उहे मोबाइल लेके आइलियो ह ओ बाव मतलब गहना तहना बेच के ये मोबाइल किन लिए के हां ओ बाव ओ बाव पचास हजार के पचास- नहीं। पचास हजार के साठ तेरह दू रुपए के दिमाग नाम के चीज आपकी रखे